İstanbulda Üsküdar rayonında qırımtatar lideri Mustafa Cemilevge bağışlanğan sayğı gecesi keçirildi. Musafirler arasında Türkiye siyasetçileri, Türkiyedeki Ukraina elçisi Andriy Sıbiha, Türkiyede qırımtatar ve ukrain diasporalarınıñ temsilcileri, diplomatlar. Sayğı gecesi tedbiri çerçivesinde qırımtatar halqı lideri aqqında aytıp berildi ve Musafirlerge Qırım işğalde olğanı hatırlatıldı. Tafsilâtlıca mühbirimizniñ levhasında. On eki yıl apiste, üç yüz üç kün açlıq. İstanbulda qırımtatar halqı lideri Mustafa Cemilevge bağışlanğan sayğı aqşamı tedbiri olıp keçti. Kremlniñ adaletsizligi ve zalımlığını daa ufaq bala ekende is etti.

İstanbulnıñ Üsküdar rayonında sayğı aqşamı Sovet Birliginiñ eñ boysundırılmağan mabüslerinden birisiniñ ayatı aqqında sergi açılışınen başlandı.
Türkiyede Kırımoğlu dendiği zaman gerçekten insanların kafasında çoq büyük fikirler oluşuyor. O onlar içün bir kahraman. Türkiyede ki insanlar içün Kırımoğlu bir kahraman. Hem çoq seviyorlar, hem de çoq sayğı duyuyorlar. Biliyorsunuz, yetmişli yıllarda Türkiyede Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu açlıq grevi yaparken Türkiyede öldi diye geldi. İnsanlar cenaze namazlarını bile qıldılar. Çoq üzüldüler. Onun içün çoq büyük gösteriler oldu o dönemde.
Soñra kitap taqdimi oldı ve qırımtatar halqı lideri ve bütün qırımtatar milliy areketiniñ ayatı aqqında film kösterildi.
Biz bu filmi eki biñ on üçte bitirdik. Qırım tatarlarınıñ biñ dokuz yüz qırq dörtte sürgünüyle başlayıp, günümüze qadar devam ediyordı, işğalden önceki dönemde ne qadar devam ediyordı. İnşallah qısmet olur, işğalden sonrasını da yaparız ama. Musafirler arasında Türkiye siyasetçileri, Türkiyedeki Ukraina elçisi Andrey Sibiga, Türkiyede qırımtatar ve ukrain diasporalarınıñ temsilcileri, diplomatlar. Öz çıqışını Sibiga qırımtatar tilinde başladı. Allah uzun ömür versin! Doğğan kününiñiz hayırlı olsun! Sevimli Mustafa aga! Tedbirniñ maqsadı yerli sakinlerge işğal etilgen Qırımda bar olğan Meseleler aqqında aytıp bermek. Mustafa ağamız uzun zamandan beri böyle halqnen bir konferans vermege vaqtı olmağan edi. Biz istedik ki, bu onıñ doğğan künüñ munasebetine mana yapıp, böyle bir gece tertip eteyik, kelsinler mında cemaat temsilcileri, gazetacılar, media, Qırımda ne ola, qırımtatarlarnıñ başında neler yapıla, ne olğanlarını bu insanlarğa añlatayıq. Mustafa ağa neticede şu anda sürgünde, evinde değil, bir küreş alıp bara. Yoqsa Mustafa ağanıñ doğğan tarih deyil, bu tarihte neler olğan, elbette onıñ yapqan hızmetlerini taqdir etip, kelecekte bu halqnen beraber ne istey bu insanlardan, nasıl bu milliy areketimizge rus işğaline qarşı nasıl qol tutmaları kerek, ne kerekler, bunlarnı bu insanlarğa añlatayıq, o insanlarnıñ yardımın, destegin celbetiyik. Qırım işğalini öz çıqışında Cemileniñ ömür arqadaşı Safinar hanım da añıp keçti. Amma bugün Qırımda yüzlernen qadınlarımız gene hapishanelerde, Rusiyan hapishanelerinde yüreler ve evlâtların, eşlerin qorçalaylar ve olarğa yardımcı olalar. Milletimiz yeniden çoq ağır künler keçire.
Ömür arqadaşınıñ çıqışından soñ sanağa özü Mustafa Cemilev çıqtı. Toprağımıza askerler keldi. Bir çoq insanlarımızı qaçırıp öldürdiler. Halqımız bu işğali qabul etmedi. tanımadı, olarnıñ sahte referendumları protesto etti, ondan soñra yüzlerce aramalar, yüzlerce insanlarımıznı hapislere bıraqtılar, yani mücadele yine başlandı.
Çıqışından soñ oña halqnıñ aqları oğrundaki küreş içün minnetdarlıq bildirdiler. Sayğı aqşamı qırımtatar oyunlarınen yekünlendi. Cafer Ümerov, İmran Üseinov, Ediye Kataman, UA TV.